Bombini na otro episodio di Master Your Devotionals. Esaki ta episodio 6. Pa episodio ki hopi cosa cambia. Mi ta den otro camber, mi ta sinta abao. Pero no ta nada, pasobra episodio ta keda mesun cos, anto e informacion ta keda mesun relevante. Mi ta spera. Pa e episodio aki nos ta tabafiando di amor. Den e prome episodionan, amor ta un tópiko ku a bin hopi dilanti, pero awe mi kier a pone mas énfasis riba dje pasó ta un aspekto hopi importante di Dios su karakter i komo disipelnan tur dia di nobo nos mester purba na imitá e karakter di Dios. Pues promé ku nos bai den e devoshonal, laga nos hasi un palabra di orashon. Nos Tate ku ta na shelu, bo nomber sea santifiká. Señor, por fabor yudami pa mi por Splika lokual ku bo a pone na mi korason i mi mente mas mihó ku ta posibel i permití ku e palabranan ku mi ta papia no por ta den mi mes, ma nan tur, o Señor, nan tur por ta bini di abo. Permití ku tur tur kos por ben konforme bo divino boluntat i la ku esun ku ta papiando no ta ami, ma abo. Esaki ta mi orashon den bo nòmber eterno. Amèn. Oke, pa kuminsá nos lo bai den Promé Juan, kapítulo djese, kapítulo kuater, vèrsikulo djeseis. Mayoria di e devocional aki lo bai ta den Promé Juan, dus nos ta bai den otro bukinan bin bèk, bai bin bèk, asina nos ta keda tur loke nos kaba. Pues laga nos kuminsá lesa. I nos a konosé i a kere e amor ku Dios tin pa nos. Dios ta amor i esun ku ta permanesé den amor ta permanesé den Dios, i Dios ta permanesé den dje. Bon. Dios ta amor, i esun ku ta permanesé den amor ta permanesé den Dios, i Dios ta permanesé den dje. Ora ku bo stima otronan, bo ta praktikamente ta un disipel di Dios dor ku bo ta mustrando e ehèmpel di Dios na otronan via di bo obranan i via di e amor ku bo ta mustra na nan. I di e manera ei Dios ta keda den bo i abo den dje, i boso lo ta unu, mesun kos ku e episodio ku nos a papia siman pasá di dje di unidat. Awor nos ta malesa sinku versíkulo. E sinku versíkulonan akí nos por parti nan den tres kategoria. E promé ta amor di Dios pa nos, e di dos ta stima otro i e di tres ta efekto di amor. Nos ta malesa versíkulo dies te ku djeskuater, versíkulo dies ta di amor di Dios pa nos, bèrsikulo djes un i djes dos ta stima otro, i bèrsikulo djes tres i djes kuater ta e efekto di amor, i nan tur ta keda den Promé Juan kapítulo kuater. Pues laga nos kuminsá lesa. Bèrsikulo dies, Den esaki amor ta konsistí, no ku ta nos a stima Dios, ma ku ta E a stima nos i a manda Su Yu pa ta e propisiashon pa nos pikánan. Stimanan, si Dios a stima nos asina tantu, nos tambe mester stima otro. Ningun hende no por mira Dios nunca. Si nos stima otro, Dios ta permanece den nos y su amor ta wordo haci perfecto den nos. Pa medio di esaki nos sa cu nos ta pertenece den Dje y E den nos, pasobra El a duna nos su Spiritu. Y nos a mira y ta duna testimonio cu e Tata a manda E yu pa E ta Salbador di mundu. Versíkulo dies ta bisa nos ku amor ta konsistí di esaki, ku Dios a manda Su Yu, pa asina nos ku ta pekadónan no mester muri e pena di morto, basta ku nos asept'Ele. Dios a stima nos promé ku nos ta tin e chèns, e oportunidat di stim'Ele. Pues nunka no kere ku Dios no stima bo pasobra Dios su karakter ta amor, anto tur loke ke ta hasi ta saká for di amor. Pues, no pensa ku lo bo tin ku hasi òf kambia bo mes di maneranan drástiko pa Dios por stima bo. Pasobra Dios no a bini pa esun ku ta bon, ma Dios a bin pa salba e pekador. Esei ta amor di Dios pa nos. Awor, stima otro. Bersíkulo djesun i djesdos ta bisa nos ku Si nos kue e tiki di amor ku nos tin, anto stima ku tur e tiki ei, Dios lo kue e tiki ei i a hasiel e hopi, te ora ku Dios perfekshoná su amor den kada un di nos. Amor no ta algu ku nos komo ser humano por haña di nos mes. Pero, kada bes ku bo keda kana ku Dios, kana ku Dios, kana ku Dios, stima, stima, stima, Òf sikier a purba stima e tiki ku bo ta purbando ei, Dios lo yen'ele, yen'ele, yen'ele, te ora ku bo kurason ta flota di amor anto bo no tin mas amor pa duna pasobra es es e único kos ku bo por duna. Um, mi ta hopi importante pa nos stima otro, anto pa nos por sikier a purba, paso mesun kos ku e dicho ta bisa, um, do your best and God do the rest. E no a gaña. Dios ta a yuda nos ora ku nos tambe duna di nos parti, anto ora ku nos mustra ku nos ke hasi algu. Mi no no ta haña mi no ta no ta malu pa ta asertivo, no ta malu pa purba, pero djis no pensa ku ku bo energia sufisiente lo e lo e lo luk e lo logra. Bo tin ku hinka Dios den bo logro pasobra si no e no ta bai. Ora ku bo ta pruwando na stima, Rekonosé ku bo ta débil i ku bo no por stima riba bo mes. Anto sabi ku kada bia ku bo resa pidi Dios e amor i e yudansa pa bo por stima, Dios ta bai kumpli ku bo. Anto ku e nunka no ta laga su hende separá, spesialmente si nan ta purbando na kumpli ku su boluntat. Di versíkulo tres tres kuater. ta bisa nos algu sumamente simpel, ku nos por stima dor ku e Spiritu Santu ta den nos. Un dje frutanan di Spiritu Santu ta amor. Anto ora ku e Spiritu Santu ta parti di nos bida, e ora ei e lo yena nos kurason ku amor, mesun kos ku ora ku bo pidi el e pa duna bo amor, e lo hasi el esei, e lo hasi esei. Anto, komo konsekuensia di esei nos lo duna tèstimonionan di kon grandi Dios su amor ta pa nos. I otro, nos lo yuda otro hendenan duna tèstimonio di kon grandi Dios ta pa nan. Mi tin un hende sumamente spesial den mi bida, ku a ta Tanchi Delta. El a ègt yuda mi den mi momentunan di mester, ora ku mi no tabata sinti e amor di Dios den mi bida. Ora ku mi a ègt kere ku Dios a tenke ku wòmbai laga mi, anto mi tabata sinti ku ta mi falta. Pasobra mi ta sa ku ta mi falta, pasobra mi tabata hasiendo yen kos ku no tabata klòp ku Dios su boluntat. Den e momentu ei mi tabata sinti mi so. Anto el a bisa mi, Ariana, sabi ku no importá kiko bo tin mester, siempre bo por yama riba mi. Mi toma app un anochi, anto el a bisa mi, Ariana, mi ke pa bo ta bon. Hopi bia mi no a yega tene e palabra ei, mi ke pa bo ta bon, excepto di mi mama. Pero pasá bo mama ta diferente pasobra bo mama ta supposed di stima bo. Anto ora ku el a bisa mi ku ei, mi ta mira, bo sabi kiko? E ke pa mi ta bon. Anto nan mi tene un chance pa Mi sa si di bèrdat e keba mi ta bon. Anto ora ke el a papia ku mi, el a mustra mi Dios su amor, no, no solamente ku su palabranan, pero tambe su obranan. Anto kon el a bai e mia èkstra pa mustra mi ku e ke pa mi ta bon. Anto e kos'e a kambia mi bida. E simplemente e akto di amore a kambia henter mi manera di pensa. Anto awor aki mi ta kaminda ku mi ta pasobra Tanchidel ta a pèrmití Dios usa el pa mustra ami e amor di Dios. Bon. Des ese tabata e parti ei. Awor aki nos ta ban pe dies mandamentunan. Na comensu Dios a stipula e dies mandamentu cual ta refleho di su caracter y e reino di shelu. Nos tur sa cu Dios ta amor, pues parti di su caracter mester mester ta amor. Y Dios ta haci tur cos basa riba amor. E prome mandamentu ta. Lo bo no tin òf bo no tin mag di tin otro dios mi dilanti. E di dos, No traha ningun imágen grabá. Di tres, No dusa Dios su nòmber en bano. Kuater, Rekòrda e dia di Sabat pa santifiké. Sinku, Onra bo mama i bo tata. Seis, No mata. Shete, No kometé adulterio. Ocho, No hòrta. Nuebe, No lanta falsu testimonio kontra bo próhimo òf no gaña. y e di tie, y e, y e di dies no cu disha. Den Mateo 22, versículo 36, un, es, un experto di ley a puntra Jesus, Maestro, ta cual ta e mandamentu di mas grandi di ley? Y Jesus a contesté bisando, Prome, stima Señor bo Dios cu henter bo curason, henter bo alma y henter bo mente. Y e di dos, Stima bo próhimo manera bo mes. Stima Señor bo Dios cu henter bo curason, henter bo mente y tur bo forsa, ta parti di e prome cuaternan. Pues Señor a resumi tur e prome e prome cuater mandamentunan den uno, y e laster seisnan den e di dos mandamentu cual ta Stima bo prohimo manera bo mes. Si nos cu e prome Juan capitulo cuater versiculo diesdos atrobe, nos lo realisa cu en realidad, E dies mandamentunan ta un mandamentu soso nan ta, kual ta stima Señor. Anto e stima Señor ei a wòrdu partí den dos mandamentu, kual ta stima Señor i stima bo próhimo, kual atrobe a wòrdu partí den dies mandamentu, kual a hasi e promé mandamentu mas spesífiko. Ora ku nos ta stimando otronan, nos ta práktikamente stimando Señor. Pasobra Nan Señor a bisa ku tur lokual ku nos hasi pa esun di mas chikitu den Su Reino, ta pa E nos a hasiele. Anto ora ku nos ta stima un otro, nos no ta solamente stimando e persona ei, nos no ta solamente mustrando e persona ei amor di Dios, ma nos ta mustrando Dios tambe ku nos ta stim'Ele. Ta fásil pa nos stima esnan ku nos ta bon kuné, pero ke tal si nos purba stima esnan ku no ta amabel ku nos òf ku ta duna nos mal beis? Ke tal si nos purba na pordoná esnan ku a hasi nos daño den pasado? Tin pasenshi i ta mas amabel ku esnan ku ta hasi korementu di outo un dolor di kabes. Hopi, pero hopi hende mi a kore huntu kuné ku tin road rage. P'esei ora nan ta riba kaya nan ta hoña hopi nèrvi, nan por tende nan di mas lif di mundu. Pero ora ku nan subi e kaya ei henter nan sinti ta komo un baltu ora ku nan mira un hende hasi kos robes. Anto, wak, kos nan ta susedé. Tin pare mea ta kasi dal bo auto. Pero laga nos purba tog na apesar apesar di e situashonnan aki na stima e personanan aki anto no mane grita kos for di auto of zo. Purba na keda trankil anto sabi ku tur Dios tin tur kos na kòntròl anto ku e ta protehá i e ta guia. Anto ora ku nos mustra e tipo di personanan aki amor di Dios dor di tin pare bia simplemente no bisa nada nos ta mustra nos Dios tambe ku e tin kòntròl di nos kurason anto. Ku nos ta lagando tur, tur kos den Su man. Awor ki nos ta balesa lasu dos versíkulo, lasu tres versíkulonan, lasu dos, no me takorda, pa nos sera, kual ta Kolosensenan djes tres, Kolosensenan tres versíkulo djes shete i Efesianan kuater versíkulo binti nuebe. Kolosensenan tres versíkulo djes shete. i Efesionan kuater, versíkulo binti nuebe. Kolosensenan tres ta bisa lo siguiente, I tur loke boso hasi ku palabra òf ku echo, hasi tur den e nòmber di Señor Hesus, dunando gradisimentu di dje na Dios e Tata. Pues tur loke boso hasi ku palabra òf ku echo, hasiel den nòmber di Señor Hesus. I Efesianan kuater, versíkulo binti nuebe ta bisa nos, Ups. No laga ningun palabra dañino sali for di boso boka, sino solamente palabra ku ta bon pa edifikashon. Dor di nos palabra nos ta mustra ku nos ta stima otro, i bo palabranan tin grandi efekto no solamente riba abo ku ta bisa nan, ma tambe esun ku ta skucha nan. Bo falta di amor dor di e palabranan ku bo ta usa i e tono ku bo ta bisa el'e por kosta bo shelu. Pues pensa bo bon. Hopi bia nos ta bisa kosnan ku no ta tur bia nos kiem'e asina, pero e otro hende ta tum'e di un manera sumamente fout òf tin par'e bia ta asina nos tabata kiem'e anto Dor di nos tono, dor di nos palabranan, dor di nos mal beis, dor ku nos ta laga rabia dominá nos kurason, nos ta nos ta pèrdè oportunidat di mustra un persona amor di Dios, kual lo por a kambia henter nan bida manera a pasa ku ami. Pues laga ku nos por a pensa bon di e palabranan ku nos ta usa i e manera ku nos ta bisa nan, pasobra kada un di nan ta reflehá e amor di Dios. Anto, no laga nos lagu'é solamente na palabra, ma tambe echonan. Laga ku nos por laga ku nos echonan por ta yená di amor. mustra kon grandi, kon maravioso i kon bondadoso Señor di bèrdat ta. Pues nos laste teksto nos ta yende den Promé Juan, kapítulo kuater, bèrsikulo binti. Promé Juan, kapítulo kuater, bèrsikulo binti. Si un hende bisa, Mi ta stima Dios, i ta odia su ruman, e ta un gañadó. Pasobra esun ku no ta stima su ruman ku el a mira, no por stima Dios, kende e no ta mira. Nos ta riba e mundu aki pa nos por stima otronan mesunkos ku Dios a stima nos. I si no por i si nos no por stima nos ruman, kende nos por mira? Nunka nos lo por stima Dios manera mester ta. I esei ke meni ku nos lo ta kibrando ku tur e mandamentunan. Pasobra stima Señor t'e mandamentu di mas importante ku tin riba e mundu aki. Pues será ku nos por konsiderá amor like sumamente profundo, anto komprondé e importansia di dje i kon e por impaktá no solamente bo bida ma tambe esun di otronan. Pasa un felis dia.